Bon bonochi bonochi bon bini den positive media ke lo son awe den nos programa Kiko Mas programa ku ta halando hopi atenshon pero for di topikonan ku nos ta papia di malesanan di hiv i tambe e responsabilidat di hasi sèks. Pero awe nos tema ta, Mi no tin miedu pa hasi sèks, pero pero tin miedu di hiv. Anto bo mes sa. Nos ta bai invitá nos invitado Dudley den nos programa di Kiko Mas. Nos ban invitá nos invitado, anto dis nos stay back.

Awor si Dutch ni nos tea trobe un bia mas den nos programa Kiko Mas. Anto awe nos ta bai papia di no tin miedu di hasi seks pero tin miedu di haai veisi. Komisar ban seks, ban pasa dushi pero min ke haai a haai vei. Ta con yama asina. Con nos tin un cu e cos hen ke den otro. Wak. Bondad di sunan. Feliz djabierne. Spera cu tur hende tin un dushi weekend. Kico cu bo haci? Corda haci responsablemente. Mane bo ta mira awe m'a besti un bril un tiki serio pasobra awe ta mintaba e papia seriamente. Wak. Despues di binti kuater di yanüari ku nos amigu di parti Merka a tuma desishon di sera krantjinan di fondonan ku tin pa loke ta trata prevenshon di hiv den diferente parti di mundu di kua Merka tin organisashonnan ku ta yuda ku ta duna spònser esei. Nos ta pará dilanti binti un mion hende ku n'e momentu aki a wòrdu kitá for di remedi, tratamentu anto hopi otro kosnan mas. Awor nos ta bisa banda di nos aki nos no ta sintié nos ta okey. Nos por bisa, nos ta kai bai Hulanda, pero Hulanda tambe tin organisashonnan ku ta haña setor fondonan ku ta bini di nan organisashonnan madre ku ta kai na Merka. Ke mendi esei ta pone ku riba nan tambe ta bai tin sierto preshon dado momentu pasobra Nan tin cu wak pa nan campañanan cana, pa nan cosnan cana, anto despues nan ta bay wak cu nan ta bay yuda otro parti. Cu esey mi ke bisa cu n'e momento aki nos tin cu cuminsa realisa y bira un tiki mas consciente di kico ta pasa eyfor. Si bo tin binti un miyon hende ku a kustumá haña tratamentu, a kustumá haña remedi. Kisas nan pais no tin e sèn pa kumpra remedi pero e organisashon den nan pais ta hasi'e. Na e momentu aki tur ta pará plat. Tur ta pará ku un rè ku bòshi hende ku kisas ta un pòchi remedi nan a sobra òf algun tablèt nan a sobra. Esei ta nifiká cu nos por bay bek na loke nos a cuminsa na aña diesnuebe ochenta i un. E momento cu e virus aki a drenta mundo anto cu el a cuminsa arasa cu bida di hende di un forma dramatico, tin hopi di nos cu a perde hende, tin hopi di nos cu a perde amigo, famia, conoci, pasobra nos no ta sa kico haci. Anto nos ta na e momento ei. Anto mi no ke eskluí Kòrsou for di dje. Pasobra hopi bia nos ke eskluí nos mes for dje kosnan akí, hasi komo si fuera nos ta un pais será den su, sí, será den su luchtbalòn, nadan ta mishi kuné, nadan ta tok'é, pasobra nos ta será den nos luchtbalòn, anto nos ta lubidá e realidatnan ku ta pasa ei fonan, ku hopi bia ta afecta nos pais. Pasobra si bo wak bon un gran parti di remedinan cu nos ta usa riba HIV ta bini di merca. Es decir e distrubidornan cu ta manda busca e remedio na aki trece nan aden nan ta haci nan for di merca. Anto esey ta pone cu un situacion asina si a presenta na Corsou nos no ta papia solamente di e hende localnan cu ta bay keda sin e remedi, pero nos ta papia di e gran poblacion di imigrantenan cu nos tin, cu tambe den e grupo ey tin un cantidad basta halto di hende cu ta hiv positivo, cu no ta bibiendo remedi pa basta tempo, cu hasta tin di nan cu bo ta bisa a yega na aids. Bo comprende? Anto, cu esaki mi ke bisa. E tópiko ku nos ta skohe awe si bo tin bo ke sèks pero bo tin miedu di HIV. Anto. No ta esei so, nos tin miedu di enfrentá tur realidat ku tin den e mundu aki i den e bida aki, pasobra nos ta keda biba den un luchtballon, un hipokresia, un mentira di kos i nos no ta face realidat. P'esei nos ta keda haña nos ku situashonnan embaraso hubenil, obesidat, un sèti kos. Wak, Foi den momentu ku bo ta hasi kampaña, anto wak, mi ta bisa e kos ki pasobra bo a mas bisa minister den su kara. Ora el a puntra mi kiko kiko mas mi ta kere mester hasi, mi a bisa el, Kemendi, loke mi ta bisa aki, mi a bisa Minister Silvania den su kara, el a puntra mi. Na e momentu aki nos ta tur kaminda, kome salú, kana, hasi ehersisio, ban baha peso, ban tene nos mes den kukon kondishon. Great! Pero ta e mes un kurpa ku nos ta pone den kondishon ei? Anto des pensá mi palabra, ta haña speshi, ta bai buska sèks. E mes un kurpa ku nos ta hinka den forma ei ku nos ta bisti e pañanan seksi, e jeansnan skinny, den mes un kurpa ei ta pidi loke ke tin ku pidi, anto ta bai busk'é. Anto ora bo bai busk'é, bo ta busk'é sin protekshon, anto lubidá ku tur e invershon ku bo a hasi den kome salú, bai gim, kana tur dia pa un simpel momentu di plaser, cu por tan ta dura ni cinco minuut, ba pega con un enfermedad venerico, ba pega con malesa transmitir sexualmente, anto a taba awor. Bo ta cana cu e body noventa sesenta noventa, pero paden ta completamente putri, pasobra ta carga di yen virus. Pues esey ta e realidad. Esei ta e realidat. Nos ke tal, pero nos no ta pusba moda di pone e kos den balansa. Anto e ta pasa tantu si e ke hóben, si e ke adulto anto si e ke esun di edat avansá. Pasobra ora mi bisa esnan edat avansá tur nan e ke spanta, Kiki mi shele di sinkuenta aña pariba, sesenta aña? Sí, nan tambe ta hende, nan ta kakalaka, nan tin sanga den nan kuerpo anto nan ta buska ora nan richi ta krishi. Bo komprendé? Anto, den e buskamentu ei, nan tampoko no ta para ketu, nan tampoko no ta tene ku ku kuenta. Anto, mañan ku Dios ke nan tambe ta riba e lista di hiv positivo. Esei ta e realidat ku nos ta biba den dje na Kòrsou. Un mentira di ke un kam, di ke hanchi un kaminda. pero smal otro kaminda pasobra nos no ke mete ke kos ei, nos no ke mete ke realidat ei, pero e realidat ei ta bai dal nos frontal frontal den nos kara si nos sinta wak kiko ta pasa pafó pa un solo hende ku a disidí di lanta hunga loko komo presidente anto kita yen kos ku di un forma òf otro a afektá nos tambe pero nos no sa pasobra no a sali den notisia no hende papia di dje No hende bisa kuantu organisashon na Kòrsou ku tabata haña fondo di Meka pa hasi trabounan di prevenshon riba diferente kos, awe ta pará plat. Awe tin hendenan ka bai kas ku tin obe wak kon nan ta ban buska un trabou pasobra e kos ku nan ke hasi òf gusta hasi nan no por sié mas pasobra krancha wòrdu sera. Ke mendi no ta kuestion di tin miedu so, ta kuestion di no ta realisá Kiko ta e posibilidatnan ku por pasa den nos komunidat di Kòrsou? E kosnan ku por pasa si nos no para ketu, okey, si nos no tene kuenta, si nos keda wakos di un banda so, di un direkshon so, si nos sigui kore manera kabai, wak dilanti so, pero no wak na banda, kiko ta bini riba nos? Anto e situashon aki ta un situashon ku ya kaba. Paisnan manera Africa, Asia, India ta pasando den dje anto el a yega Caribe. Ora nos a papia di paisnan manera Trinidad, Jamaica, Haiti, cu Cuba, Santo Domingo, tur e lugarnan e ta yega. Saint Vincent, tur e isla chikitonan den West Indies Caribe si a cuminsa sintiele caba pasobra nan ta depende di sèn pa hasi nan trabou. Nan tin míles di hende ka bai kas, fundashonnan ku ta para será pasobra nan no sa kiko nan tin ku hasi. Anto esei ta e realidat. Anto nos tin ku kuminsá bira konsiente, basta di kana bisa mi tin mie, mi tin miedu, mi tin miedu, pero tur dia mi ta hunga mané patu, tur dia mi ta hunga mané konènchi, tur dia mi ta buska un aventura nobo sin tene kuenta kiko ta e konsekuensia Bo ta kere e nan ta usa e pretexto di miedu ey y sigui sexo tog? Paso tog ah mi tin miedu pero mi ta sigui sexo. E punto ta cu nos tin un actitud no, tur cos cu ta beneficia nos, nos ta haci. Ora e no ta beneficia nos, nos ta pushe un banda, nos no ta atende cune. Anto e punto ta, nun hende no ke bai tèst pasobra nan no ke dil ku e realidat di por tin un kos den nan sistema ku por ta nan tin mitar di kòrsou plamá kuné, anto nan no ke sa. Nun hende ke bisti kondòm pasobra un e kondòm ta molostiá. E kondòm no ta e e problema, e problema ta ku nos a skohe pa bai karni riba karni sin importá kiko pasa. Pasobra pa awendia bon a bira malu, malu a bira bon. Laga nos pone manera ta. Esa ta e realidad. Anto tin di nos ta sconde den nos luchtbalon, haci como si fuera e mundo ey den ta perfecto, caminda ey no ta perfecto. Pasobra tur dia tin infeccion di hiv na Corsou. Tur dia tin hende ta test positivo na Corsou pa hiv, tin hende ta test positivo no pa hiv so, pa otro malesanan transmiti sexualmente. Pasobra nos no ta coe curpa, nos no ta para ketu, nos no ta realisa. Pero habi boca si bisa, no a yu ami p'e ke ke coe, bo ka besta mami dimasha mezi coe. Pero bo ta cabe bisa e coe, anto akiratu bo ta rebolca den cualkier mondi of kanti laman of unda cu ta, con hende cu bo no conoce. Paso bo wowo a mira, b'a gusta, bo ke. Ese ta realidad. Anto e cos ei nos nos no ke tende, pasoba si ami papia, Rich papia of otro organisacionnan papia, nos ta daña caya. Caya ta daña caba misionnan. Caya ta daña masha tempo cu tur e tipo di comportacionnan cu cu cu tin. Awa Caya ta awa daña. ke mes awa maya den mi den mi den mi box, den mi inbox cu. Korekto, wak, tur e kos dei ta pasa, anto nos ta mira nan. Wak, shona, awor aki mi no ke trese kos aki no pa, pa, pa, pa, pasobra mi no ami, a, ora nan por dra mi di mi no ta duna opinion riba dje. E video ku ta koriendo rònt di Pastor Curtis. E video cu ta coré Noronha Pastor Curtin cu ta balia cu tur e cosnan ey. Wakshonan, Eynan nos a yega! Eynan nos a yega! Nos ta mira e cos, nos sa ke ta robes, pero nos ta kere, nos ta prefera di ta complice di dje y no bisa vez se bora cu e ta robes. Anto, ora ami cu bo papia, nos ta daña caya. Miho nos keda ketu, mirele. Ke ta pasa? Bisa bisa grei, du, bon, dal bai. Join the party, join the party, ban joine, ban joine. Ban joine, ban tene pia, ban tene man, no ha biesna aki, hi gesna. Esei ta bon. Anto ora nos hasi esei nos ta konta, pero ora nos ta bin dilanti, vesiberá loke ta robes, bisa loke ta robes pa nos por kuminsá realisá ku no ta asina mester ta, anto e ta mal, anto e ta, nos ta daña kos. Nos ta nos ta chapo, nos ta nos ta stroba kaya, kaminda e kaya ta dañá kaba basá riba e kondukta, e forma, e falta di responsabilidat ku nos tin. Anto e miedu ei ta un miedu fantasma, un miedu pa abo kere kumiti miedu pero tòg mi ta sigui a yabana nan hasi e kos ku mi tin gana di hasi sin tene kuenta. Pero un kos si, Laga un kos pasa mi. Mesora mi ta buska e number di telefòn, mi ta yama Rich, punta Rich den su den su programa, Posse Def Media bo sa kua number di kua organisashon si si e gaya ku ta papia ku bo tutu to tur ora ei, pasobra e ora ei si bo ke bo ke pa mi yuda bo. Anto mi ta hasié, pero mi ta mustra bo tambe den momento ei ku awor bo ta bai segun e regla di e wega. Bo a komprendé? Anto e kos ei Si nos ku ta profeshonal no kambia nos aktitut, nos tambe ta bira howon husá. Anto p'esei, nos tambe ta kuminsá aktua di un forma p'e hende komprondé, Okey, ami tin e kondòn pa duna bo e, pero si bo no kere, kiko bo ke pa mi hasi? O si un hende, mane, mane, ami ta bisa, mane, hopi hende ta bisa mi, Richardson, bo sa ta papia ku kos ta subi abo kon? Komo hende ku ta hiv ta ta ta sinti bu den e kren? Aba bisa nan mi tin miedu. Mi tin miedu. No, a mi a anto ami ta komprende ku shen por shento. Mi tin miedu. Mi tin miedu. Mi tin miedu. Ami ku tin hiv, halou mi tin miedu. Mi ta mi a bisa nan mes mi ta preferi masturba, mi a bai na mi luga di te sex sex toy.

ha? Pasobra ta esei e kos, nos a yega na un punto den e sosiedat aki ku nos a bira sin bèrgwensa i sin kunes, sin bèrgwensa i sin kunes, si. Nos no tin kunes ku nada, pero un kos si nos ke ku ora kamalidat bati na nos porta, Nos ke pa e fundashonnan t'e einan pa yuda nos. Shonnan, nan t'e, pero e ora bo ta bai siña the hard way ta kon e wega ta. Pasobra si nos ta papia, abo ta papia, ami ta papia, otro ta papia, no? Anto nos lo ta kuminsá ku e kurpa. Awor aki ku tin un situashon di un hòmber ku ta kilometersnan leu over di laman a tuma su desishon. keriendo ku ta e ta dios di mundu. Anto e situashon ta bai afektá nos tur. E pida baranka chikí yamá Kòrsou akí tambe e ta bai afektá. Anto ora e afektá nos, anto ku si nos no kuminsá realisá ku djaworakí nan ban kuminsá usa loke nos tin pa prevení, hasi nos hóbennan konsiente, hasi nos hende grandenan konsiente ku e situashon dje kos ki ta Tarea Pempen, No tin cura pa hiv. Awor aki, laboratorionan ta saca yen inyeccionnan cu kico cu tor no. Si, Pero, boso na saca e esun di laborator. angua, pa, y, pero tor cu Así, tin cura, pero, pero ta angua na saca. pero e laboratorionan no ta tene cuenta cu ora nan caba e pone cu e riba mercado, ayabando tin wene cu ta sna vigila cu ta bisa, ah, ah. Sera cranchi. Sa con ta saca nun angua of por ta dja kinan pa bay nun caminda. Ke mende ey nan no sta. Ey nan no sta. Anto e ora ey laga nos ban bira consciente cu nos no ta bisa bo no sex. Nos ta bisa bo bira consciente kico bo ta haci, cu ken bo ta hacié y con bo ta hacié. Iresponsab, iresponsaba. Ha. Mas responsabel, Asumí responsabilidat di bo akto i bo bida seksual meskos ku bo ta asumí responsabilidat ora bo ke baha di peso, kome salú, anto y am hasi bo kurpa mas mihó di loke e ta. Manera nos ta den Kuaresma ora aki, bira konsiente. Kuantu di nos den Kuaresma ta hasi tur klase di di yunamentu, apstenementu? Anto manera aki dos siman kab'é pasa ku nos wap'a den Sehu? Den Sehu nos a lubidá tur kos ku nos a a a popone pa nos hasi den Kuaresma, tur promintimentu ku nos hasi den Kuaresma, nos ta bai bèk n'e bida, n'e bida, n'e n'e n'e n'e bida bon. Lami pone asina, n'e bida bon. Pero nos no ta realisá ku kada ai tene su historia. En bes di nos hasi kos ku ta hiba nos dilanti komo hende den un desaroyo mas mihó pa nos mes i esunnan rònti nos. Bo a komprendé? Ta p'esei hopi bia ora Koresma ta yega ku mi ta mira hende ta bisa, ami ta kome karni, ami ta bebe kiko. Nos ta buska tur kos ku ta fásil pa hasi, kaminda nos no tin ku hasi sakrifisio. Nos no ta buska kos pa hasi ku ta pone nos sinti ku nos ta bisa ta dil ku nos mes ku nos debilidatnan anto pa nos por bira mihó hende. Nò, mi ta keda sin kome chukulati, ta masha fásil pa bo kome chukulati pasobra bo ta tur ora pa ta kome chukulati si bo keda kome un kuarenta diente hasi bo nada. Di kon bo ta hasi un otro kos, sí, di kon bo ta hasi un otro kos ku bo ta sinti, hehehé, e kòki ta duru. Mi no power, pero bo ta keda forsa bo mes solo pa yega e cuarenta dia, anto despues bo ta bisa ee, mas si un cos, no. Ri mi no, mi ta bebe serbes, manera di e sehu mi ta miraba e cuater serbes ta wapa den caya. El a caba, cuaresma caba no, cuaresma, cal vez. Cuaresma pasa, cuaresma pasa, mi a wanta cuarenta dia awa cu mi tin mas, mi tin mas di gosa. So nan ban serio, ban serio, anto e ta mes cos e ta cu nos bida sexual. Ban serio. Bo ta tende ki ta pasando. Bo sa kiko ta pasando eifona. No sa kiko e situashon ta. Abo ta papia tur ora. Ora bo invita mi pa papia mi tambe. Mi tambe ta papia den mi programanan tur ora. Awor aki e ta mas erg. Paso nos tin binti un miyon hende ku no ta hañando tratamentu di hiv. Anto e hendenan aki tambe tin un bida seksual. E hendenan aki tambe tin un bida. Bo a komprendé? Anto kiko nos ta bai hasi? No, e no ta, e no, e no ta afektá nos akinan. E ta afektá nos. Anto e por kana drenta nos porta di kushina sin nos sa. E ta kana tiki tiki drenta sin nos sa, sin Tiki nos sa. tiki drenta. Sí. Òf, no ke nos bisa po ta e tei kaba, ta nos un, ta nos un ta diarisá ke ke tei. Bo a komprendé? Anto esei te kos. Kimendi mi ta bisa Nos por nos por versiblerá e miedu ei, pero e miedu ei ta real? E miedu ei ta ril? Di bèrdat nos ta sinti e miedu ei òf ta djis ku miedu pa bisa nos tin miedu? Pasobra ora ami tin miedu di un kos no mi ta keda luf'e dje. Si mi tin miedu di koriente, Ni maske kuandu esnan por paga mi, mi ta pon, mi ta pega nun waya ni mi ta hinka nada den un koi kuriente. M'a keda lef dison mi sa di kuriente. Bo a komprendé? Kma esei t'e kos. Si mi tin miedu di un kos, mi no ta atend'é kuné te ora mi sa kiko e ta, pa mi komprond'é kiko e ta, anto kiko mi kon mi ta protehá mi mes pa mi por mishi kuné. Pero aki na Kòrsou no. Mas miedu nos bisa dje kos ta mas nos debe buska pa pa hasié, anto pa nos sigui disfrutá di dje. Pero nos tin miedu. Dudley, Atrobe, manera mi sa nos tempu minuto mai nan nan ta bai masha rie pero ta asina mi sa ta. Nos ta duna dies trinta minuto di informacion tur la bo keda cu hamber. Bo bai pensa bin bek manera manera mi colega ta bisa e ora ke ta duna su palabra di dia e ta dunabo un tiki pa bo keda cu hamber. Bai buske. Anto nos tambe ta hasi mesun cos trinta minuto dunabo un tiki pa bo keda cu hamber bo bai sinta pensa. Pasobra awa ku nos no ta eduká mas, nos ta duna bo e kuminda, wak ku bo ta kom'é, si òf nò. Duttley, nos a yega na un otro parti final, pero mi ke promé ku nos bai. Awa kila kabi dentro den mi kabes. Nos ta bai papia e otro siman di Prepos, esei tambe a bini den kaya manera hende loko. Ai, esei ta otro kos ku ta den kaya awa, awa ta Prep. Si, awa ta Prep. Komisar, otro siman ku Dios kel, nos ta den nos programa atrobe di, nos a bai papia di Prep. Pasobra e sistema kende nan ta atende ku prèp, pff, a mi mi ta kere nan ta e hiv, hopi mal i e mihessa mi ta kere ku nan no ta kere. Dutry, danki un bia mas atrobe. Nos Di otro nada, un siman, placer. un otro siman atrobe nos ta e atrobe den nos programa Kiko Mas, pa asina nos por duna hendenan e kuminda, por esei kuminda no ta smak dushi, En ta smak bon, bon gust'é, pero ya bo tin ku kom'é pasobra mañan ku dios ke ta seka mi, seka nos mes bo tin ku bini pa bol'é tum'é menú atrobe. Bon Detri, nos ta take care, pasa un felis anochi. Felis weekend. Sí.

Sí, asina nos a nos parti final di Kiko Mas Humannan e cosa ki nos ta haciendo, nos ta papia nan pa hende por bira mas consciente y cu e curpa, paso wak no ta a base di miedo, ta a base di responsabilidad, cada cos, accionnan cu bo tuma abo ta responsable, Ñuel no ta responsable pa abo, abo ta responsable, asina nos a nos parti final di. Kiko mas? Sigui mesora ku nos notisianan tambe internashonal i tambe ku mindanan di rònt mundu den e parti den e sekshon ku ta bai bin awor aki. Pas un felis a nos i take care. Otro siman nos ta bai papia di prep. Ya nos sa kiko prep ta komi baby. Laga nos mira otro. Pas un felis wikènt den e sekshon di Kiko mas.